kusukela ka mdabula mi ngo jiwani i wa mina lowa tinhloko i wa mina vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store youtube itunes na spotify hi famba na minkarhi loko ni ku solimaka mu ngo ahe ahe ni ku boti jiwani mu ku leke
ri perile na ku mi amukela hi le ka g1 sonimaka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo leswi nga swa xiyimo xa le henhla hi leswin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hi na mhluri xeweta vangiseri Na mi amukela na ku mi xeweta uh, ri perile eka Jiwani Solomakam channel vayingiseri mm. ni fikile yeah. so na ri kona kwala eh he mhluri mm. loko hi gcina ka episode 2 uh, eh, a hi gcini laha u nga vulavula hi timhaka ta mm, u nga vulavula hi timhaka ta Ta ku se u fikini ivi u ve u ri ka Mafenya Brothers then ni vutisa hi timhaka ta ku ku swi tiva ku camera a yi honokeriwi and a yi yiviwi or ya honokeriwa mara a yi yiviwi leswiya swa ku e na na ku khoma script na ku tiva ku. ya hinkwaswo leswi nga koka acting u fike u swi dyondza njhani uh, loko ni tsundzuka mina a a a ni vangi na na nkarhi wo va fika va va ni va ni cheka va ni ringeta ku ri no misa loyi a nga swi kota na mm. so a uh, leswi vulaka hi nkarhi wolowo a ni nga swi tivi ku loko swi ri wrongo hi loko swi te yini okay. na loko swi ri right hi loko swi te yini yeah. so ni fiki ni fika ni yingisela ni make sure ku ni endla leswi ni byeriwaka swona okay yeah so um ku languta tikhamera a na ha ri sure ku mara ni sure ku ni nga ni byeliwini ku tikhamera a yi langutiwi Mm. eh ni sure cause a ni ta va ni yi langutini a na ha ri ntsongo Yeah. se a ni vangi na probleme se mhaka leyi eh, mhaka leyi a ni ri na probleme ngopfu ka yona a ku ri mhaka yo uh, a na ha ri ntsongo so ku vulavula swi pfa swi ku va na ku lumalumeka exikarhi na xirimi nyana ya so but then uh, eh, script loko va ni byela ku ni fanele ni endla leswiwani mm. a ni nga hupi a ni nga hupi a ni nge se tshama ni hupa a ku ri a ku ri sign ya ku loko fika ka grade 12 u ta va na a ya ya maths na na science info um loko se mi mi mi ta va mi sungule ku ku actor okay ni rhanga ni lava ku ni rhanga ni vutisa lexiwani u ngheni ka volume 2 timovhi ta mafenya brothers i 12 mm. eh swi komba ku volume 1 a wu kona i 1 u le ka letin'wana ta 11 ku na leyi u nga ri kona and hi if yes um a na ha ri sure yi ko yin'we leyi ni nga ri ku ka yona i think it was part 5 if not 4 a na ha ri sure mara i think ka five na four e four e a ni na ri sure ku na leyi nga actiwa Ku nga ku a ri ni nga four. ri i four ni Eh, because ni tsundzuka ya ku five hi liya ya ku eh fred balo wa fika wa ku ba u kha u fambisa fambisa xi xi wa to call yes so Yeah, ku nge vi five ya so hi hi ko yin'we leyi a ni nga ri kona ka yona okay Eh.
u vona u nga ku i ncini a xi endla ku u tshama u kha u laveka ka leta ta ten u nga ka tona ni vona u kona ka vuloyi mona e eh, eh, ka vuloyi mona ni kona a wu chava hayi
a nga swi tsundzuki ku ri uh, okay i think vuloyi mona loko ku endliwa part one ku rhange ku endliwa a na ha ri xo ku na xitori xin'wana xi nga endliwa beside vuloyi vuloyi i mona mm. xa xa a xi ri a xi ri na reality nyana a xikarhi a na ha xi tsundzuki hi xi mara xi na mm, eish a na hi xitsundzuki ku hi xihi so Ah, a hi xi tshiki. a hi xi tshika ne so uh, um, uh, loko ni tsundzuka kahle i nga ri uh, loko ku actiwa ku ni acte ka part two Mm. so and then from there ku vi na ku actiwa ka ka vuloyi emona yi sunguliwe mina ni nga ri kona Okay. so ni sure ku swi vi cause a yi a yi famba yi khe yi landzelerisana so ni sure ku ah, um, ah, ah, ah, that's why ni nga vangi kona ka liya oh ku a yi- a ku ri bandi ya a ku ri banda a yo a ko va story line so na yo okay ya so um u twa ngo ku ncini a xi endla ku u tshama u kha u laveka ka leta ta ten ni vona i nga ri um a ni yingisela swinene and a ni nga a ni nga bayizi a ni nga phungeleli okay a ni endla xi lexi ni byelaka xona exactly leswaku na n'we mi nga ni yimbele mi nga ni yimelela ya ni xoko i mhaka ya sweswo and eh, eh, a ni ni fiki ni nga disappoint ka sini ya mina yo sungula leyi ni nga fika ni yi acta ni nga practisangi mm-hmm. ya okay letin'wana u ti practice because ni qualify ni nga practisangi so okay um emhluri uh, before hi ta hala makumu ne ku na vanhu vo talo a va ri kona ka mafenya brothers in action two va nga ha vangi ku kona ka mafenya brothers in action twelve mo ni kombisa yona hi ku yo hetelela Um regardless ya ku tirhizini ta vona ta ku va ti va fambile i yini ne mm, mm, mm. eh, a hi lavi ku swi tiva mara for wena i yini lexi xi nga ku tshamisa
i ku ni ni ni enjoya acting too much okay ni enjoya acting too much na ku uh, a ni se tshama ni va na probleme loko ni ri na vanhu hinkwavo Lava ni actaku na vona a ni na reason yo ni nga famba leyi yi yi yi yi twalaku ku ni ni ni ta why why ni fane ni famba why e. Ku pfumala reason yo u famba i reason ya wehe yo u tshama e exactly na swi twisisa leswi mara swi vulaka. mara reason yo why ni pfumala reason yo ni famba i ku na ha tsakini ku va ni tikuma ni kha ni actor ka ka ka mafenya brothers okay yeah a hi nge um wo huma ka mafenya brothers u nga tsakela ku ku ya u ya u ya tlanga kwihi a ni ku na leswa swa ku va ku loko wo suka ka shooting stars mm. u nga tsakela ku ya tlangela team yihi uh, ni nga tsakela ku tlanga Any short story uh, like uh, uh, ti-episodes tin'wana na tin'wanyana leti mi kumaka ti ni nge laveki ngopfu full time yeah businessman
yeah so ni nga ni nge vi na problem loko ko va na na na na na opportunity laha mi kuma ku va va va lava munhu wo fana na mina or mi kuma ku va ta va ta ni kombela Yeah. Eh, ku ri mhaka yo ni nge ni nge laveke full time Yeah. yeah so and I, i won't have a problem with that u dyondzela ni dyondzela engineering engineering engineering hi na hi tivaka ku lunghisa timovha engineering u vula yini kam eh, eh, ni dyondzela industrial engineering okay yeah.
i yini sweswo industrial uh, like loko kha u ba ritshuri hi hlamusele hi swi twisisa um industrial engineering i i i engineering leyi yi integrate-aku ni kombela ku ku tirhisa xitsonga Okay. ni ni ni ni ni nga ni nge tirhisi xilungu cause ni swi twisisi hi xilungu mara nda nda nda zama ku ku swi Eh, na na na for the sake ya hina van'wanyana.
yeah exactly so i engineering leyi Xi ri exactly
yeah okay um i engineering leyi hlanganisaku exi a ni swi tivi ku ti-concepts ni nga ku yini hi xitsongaokay mo ni ku okay i engineering leyi hlanganisaka ti-concepts mm. ta engineering na ta business na ta human factor mm. hi nkarhi wun'we leswi vulaka ku uh, uh, i engineering leyi consideraka swi swin'wana swo tala ngopfu yi ri engineering yi ri yoxe so uh, ku hlamusela ku ya emahlweni ka sweswo ni nga ku i engineering leyi yi yi yi tirhaka ngopfu hi ti process leti endlaku ti product so industrial engineering yona laha yi fika yi languta a better way leyi ku nga produce-iwaka ti product ku nga spendiwangi mali yo tala okay so yi yi languta ngopfu hi sweswo so . ni nga hlamusela swo tala ngopfu hi khozi leyi e ni nga hlamusela swo tala ngopfu hi khozi leyi khozi i khozi leyi eh, u nga va swo swo tala u ri u ri eh, na degree ya yo ya yi one ya so yona yi hlanganisa swi swo tala mara yi komisa i ku eh, mhakakulu ya industrial engineering i ku uh, company yi fanele yi nga waste okay. yeah so um u nga tirha ku u designela i company ti-product or maybe u nga tirha ku designela company uh, uh, a plant line you can be a supply chain manager a lot of things ya fumisa hi nga ta ku kholela kasi u ya ku fumeni ku se hi tisola loko hi swi twa ku a ve hi xifumi ku penge hi endlela ku hi ta hanyeka um
okay moni ku salary a yi fumisi okay e a yi fumisi mara uh, uh, lexi ni xi tiva ku u nga swi kota ku tisungulela something hi loko yeah you can start something hi ntokoto lowu u kumaka laya and then loko if you can be able to, to start that something u ta kota ku fuma yeah a hi ngheni makete hi vona Ntokota Studios. Home of Technology.
nenes bake and treats yi ku tisela khekhe ra milorho ya wena enyangweni wa yindlo wa nga twa hi ku bakela ti-cakes scones muffins na ti-biscuits

i i mani loyi a nga handle ka mina obvious mina mina tsakisa ka ko ha ku na borha i mani a nga fika ku tsakisa ka ka, ka mafenya brothers u swi twa ku ya hi diliza leti loko ku xutiwa na swi navela ku ti ti nga sali um hi mhaka ku mi te handle ka n'wina Mm. um ni nga ku ku na sintiya okay and then ku va na chavi Mhm. and then ku va na mm, okay mo ni pfani mixi ni va lava ka nkarhi wa sweswi ni kombela ku vula ku mani hi mhaka yini mani hi mhaka yini okay so cynthia a ni tsakisa hi mhaka va n'wi nyike character yin'wanyana a yi- a dri blind ngopfu hi yona swi endlanga ku eh, di ba di re the way in real life ma mm. vona mm. di sungule di kha di acta hi character la ya ya ku va na timbilu too much mm. so di fiki di va na timbilu leri ya swi swi ni tsakisa ku ri no timbila ta misa loyiwani i ta xiyimo xa le henhla so wa tiva lexi ni nga vuya ni xi experience ne mm. loko u ni ku character yo karhi like a hi nge ku ri wena va ku actisa u ri papa mm. u gcina u titwa ngaku himpela u papa na le ka real life ne se e be o swi practice na le ka real life u gcina se u hanya vupapa ku ri ku a ku ri character ya wena so munhu wa timbilu loko a nyikiwe role ya timbilu um wa swi practice ni ka real life u dina a va na timbeli leswaku yona na timbeli ku penga sweswi sweswi na timbeli ku penga yeah hey, hey, all right so yeah and then uh, chavi a yi ntsakisa hi hi voice ya yona a yi a yi a yi uh, endla yi va yi va ya munhu un'wanyana eyi a ni swi twisisi ku nda swi vukisa munhu nkulu ya ya a dyi ri na role yin'wanyana ya ya a dyi ri na character yin'wana ya ya kahle ngopfu a tsakisa too much mara na dyo chavi loko ni ti languta ne hmm. loko ni languta timovhi leta ta mafenya brothers a dyi ri kulu nkarhi luwa sweswi byitsongo se a ni twisisi ku a ku humelela yini and voice liya a yi nyanya ku ku dyi endla dyi va taniana so ya na na na na swi twisisa swinene um i ncini lexi a xi ku borha loko kha ku ku ku faneke se ku fika timhaka ta shooting um ni swi twa ku exi mara leswi a swi fanele swi nga endliwi he
ni xo ku ku za ni nga swi tsundzuki a a swi vangi kona lexi nga ni borha. too much okay yeah, yeah.
um as time went by mm-hmm. u vi nawe u ya u kha u vupfa upstairs ne yeah. so u sungula ku ta na ti-brilliant ideas loko ku kha ku shutiwa ne mm, mm, mm. ku fana na se ni byela eh, lava nga ku voneni ku fana na loko ku shutiwa sin liya ya ya ya loko yi le ka Mafenya Brothers in Action 12 ya loko ni famba ni te ka Dromu Dromu ni kha ni nga voni ndlela a ni nga ringani mina ndzeni ka ka ka ka ka ka ka Dromu because ni ni nyanka tlambi so um Mhiza loyi Hi yena a nga suggest-a ku swi nga va njhani loko ku nghenisiwa munhu ntsongo a ndzeni ka diromu a kota ku fambisa diromu hi because camera a yi swi voni leswi nga ndzeni ka diromu vanhu va ta believer ku ku ngheni mina laha a ndzeni ka diromu i i- i i idea yin'we ku ri ku i- u ti na thousand wa wa- wa tona ti-ideas Mm, Ni vula ku vanhu vo tala loko kha ku xutiwa va va va ri na to ti-ideas and ta ta ta kahle swinene mm, mm, mm. mara a va ti vuli hi ku chava i ncini xi ku endla ku u nga chavi ku ku suggesta something ku munhu ni vula na leswi mani i ku ni twisisa ku uh, loko hi khe hi acta eh, um director a ri yexe Mm. a hinkwaswo a nga ta a nga ta swi kota Okay. eh na swi twisisa ku ntirho wa yena u- i i vele ku director na ku ta na mavonelo ku hi fanele hi swi endlisa sweswi leswiwani mara ni twisisa ku tanihiloko hinkwenu ni- eh, okay ni nga vula ku another thing ni ni ni very comfortable loko ni ri loko ni ri ku acting or loko ku fika nkarhi wo shoot mm. leswi vulaka ku uh, a ni vi na problem loko ni ta na ti loko se ni fanele ni teriwa hi ti-ideas ni fanele ni ti vula mm. so ni very ni ni very comfortable and then ni twisisa ku uh, um uh, ni nge tshikeli swilo ka director hi ku u ta swi vona mm. hina hi ri na ti-ideas so ta na ta hina ti ta pfuna too much the ideas so hi leswi a ni ri na swona mindini that's why mi kuma ku a ah, most of the time a ni tala ku suggesta ti-ideas hi muhluri i ncini u nga u nga tshama u xi achieva kumbexana u xi fikelela ne mm. evuton'wini u swi twaku ku lexi i mhaka ku a a ni acta loko a ku nga ri ku acta a swi ta va swi nga vangi so um mahleketelo okay yeah yeah mahleketelo uh, um ebutiso loko mi byela ntiyiso ne mm. a ni munhu loyi ni nga kula too much na titanga ta mina
u kule na vakhalabye yeah ene uh, uh, ni nge vuli ku sweswo swi ende ni twa ni ni ni tsake ngopfu hi mhaka sweswo hmm. vanghana va mina ni vo tala lava ni va nga vanghana va mina ni kule na vona hi mhaka ku hi dyondzi swin'we xikolo like tlasi yin'we hmm. ma swi twisisa e eh, ngopfungopfu lava mi kuma ku hi nga famba swin'we ma hmm. swi twisisa mara ni vi munhu lava ku a va kusuhani ngopfu na na vanhu lavakulu ma swi twisisa yeah. so ku va ni tikumi ni ri ka xivandla xa mafenya brothers uh, uh, ni fiti ni

a ni ta ni xi kumile
yo hayi ku na lexi na yi nga xi luza okay eh. um ya hi fike makumu vulavula na vona marito ma wena lava u lavaka ku ku ma siya na na na vayingiseri va mina a va yingisela a va xi- Xixo- a hi va xiri xi xo sungula lexi ni nga ta xi vula Yeah. eh ku na tin'wanyana ti-video mi kuma ku eh, loko ni fika na na mina na na na yi langutela channel leyi too much okay so ku na U- tin'wanyana u- ti- ti- u- u- u muyingiseri wa mina na mina mi yingisele Yeah. okay so eh, ku na tin'wanyana ti-video loko ni fika mi kuma ku ni ti langutisa Mm. Eh, eh, vanhu lava nga wacha Va tele ku tlula lava nga va va swi vitana yini leswiya swo swo tlika laha ka lexiya xo ku like beside mm. eh, ku subscribe oh ku eh, subscribe yes kuma ku vanhu lava nga watcha va tele ku tlula eh mara lava nga subscribe number ya kona yi le hansi ma swi eh so eh, a hi ve ni khe subscribe loko hi khe hi watcha channel leya ya ya G1 Solima Kam channel eh, and another thing lexi endlaku ku uh, swa ndla mi kuma ku van'wanyana va swi lava ku subscribe mara a va swi tivi ku swi endlisa ku yini u fanele u va u logi hi hi account ka youtube ka ka app la youtube via facebook ya hi via facebook ya u fanele u va u logi hi account ya google ka ka ka, ka app ya ya ya um, youtube and then hi koho yi nga ta ku pfumelela ku u subscribe so a yi endleni timhaka to loko hi wacha tlhela hi subscribe info eh ku ku khensa ka marito ma wena ma ku hi lavela ti-subscribers ne um loko u heta hi ta ku thola la ka channel u ta hi sevhela mali as a industrial engineer ya um emhluri hi khensi ngopfu um nkarhi wa wena ne ti-celebrity to tala um ti endla swilo swa ku tsakisa vanhu ne va tsaka swinene mara a ti pfumeli ku ya ka vona ti fika ti vulavula hi history ya tona kumbexani leswi ti nga ku swi endleni currently kumbexani leswi ti nga swa ta swi endla in future so ku va wehe u ti u ta u ta share-a matitwelo ya wena na vanhu lava u nga va tiviku i i i swa xiyimo xa le henhla ngopfu u kombeta vanhu lava u nga va tiviku voho va tivaku wehe va tlhe va ku rhandza ku wa va rhandza hambileswi u nga u nga va tiviku so ha khensa swinene i i nkarhi wa wena i i course ya wena yi dyondzeriwa malembe mangani.
loko ti ya ni bomba ta hlayelela ku a fane ka hetisoky mara good a hi pimeni ya vudokodela yi nga seven years ne hemfo loko hela seven years um u nge se hetisela movha wa ku tswariwa ku home of technology u ngame u faneke a hi xavela movha mihiza loyiwani um hi n'wi promote loko a ha ri a a- a university eh, mhluri hi hi- hi khensi ngopfu hi nkarhi wa wena okay Ntokoto Studios. Home of technology.